Ke sekali tu, lalu ka ninga ke tampung cherita Bujang Lemau ke matau menua anak tegung rema ensana ke ujung ke agi. Nyadi ke sekali tu, kitai manggai ba tusun ti ke dua puluh tiga. Tusun ke dua puluh dua, kitai ninga ke anak Bujang Lemau dua iku nya tadi tegung seduai kilat. Udah datai di menua Serimbau laban ngesah penusah aya seduai ragai laban bini aya seduai ragai ke menema berdai tu tadi bisi puni tajuk remaung nyalai seduai iya datai kin ke dasuh indai seduai iya. Nyalai datai din tadi seduai menyadi tu nadai dikala orang dini ne orang ngelala laban enda kala meda seduai iya. Seduai iya agi biak, tang kamau seduai iya besai, tinggi, sigat, iya ke kering, nyalai orang alai ngelala seduai iya siku. Seduai iya tadi madah ke diri nya datai dari batang kanyau lalu madah ke indai seduai ke benama Senai lalu aki seduai iya benama Damu. Piak ku kila tu tadi bejaku murih dia. Nyadi lebuh. Rakai tadi ninga nya dia pia nya lalu enda ti chamang penu iya nya tadi lalu terjun ari atas kuta ke endur sida iya ngurung bini iya berdai nya tadi lalu merap seduai menyadi nya. Apo seduai tu tadi pia anak enda ga ku ngelala seduai di dong sapa bangat madah ke seduai datai kitu dah pia ku iya gawa ke seduai menyadi nya tadi. Indai ke nuai bisi penyam aya. Madah ke nuai nya tadi bisi penusah da menua tu. Nyalai ke nuai menyadi datai ditu. Engka ke nuai kuliah mantu ni kuliah ke nuai. Pia ku seduai menyadi nya madah. Ukai enda tusah mah ku tu anak. Peda seduai dalam kuta tu ibu seduai beredai. Iya nyudah puni tayu Ramaung. Nya kebuah kami tu nya tadi ngurung ai dalam tu bayak meh seduai anak di nemu mantu aku kitu ke tang kada seduai ulih de laban seduai tu bangat agi biak biak ku ragai madah amat le seduai maya nya benung berengkat bujang neh kira umur iya enam belas tujuh belas baka nya meh iya bedau temu ulih tau kena maya. Petai tu bedau da peda. Udah da peda ila baru nemu iya, ko Tegong. Rakai enda enggau munyi ninga jako iya munyi nya. Jampat nan meh seduai menyadi datai ari nyin da enda, ko Rakai. Enda tentu jampat aya. Uma sia meh. ku Sawat seduai iya. Nya murangka diri semak nyadi tadi nyau tegenung ninga jaku seduai menyadi nya tadi. Sida enda tentu arapka seduai menyadi nya ulih ngenataika diri ari ka nyau ngagai menua Serimbau. Kai nya semak nya. Tambah mega seduai iya endang enda kala kiap. Taja pia. Seruai enda berani bejako. Ngumbai seruai nya tadi bala sida nya alai ke ninga jako nya tadi. Ka ngumbai nya bula enda berani sida iya. Haa. Nyadi ragai pan lalu madahka semua sida iya ke dia tadi pasal penatai seruai menyadi nya lalu madahka seruai nya enda nganak menyadi iya empu ka benama senang. Haa orang penyu nemu dinga ni. Sida lalu dasuh sigau ulai baru ngagai endur sida ke dasuh jaga tadi. Jampung pen lalu mai seberai nyadi nya niki ke rumah. Taja pen penuh laban mensia tang orang ke mit enggau orang ke indu nadai iya laban semua nya udah belalai magang. Ditanju pan penuah mega laban orang ka chukup ngena empan ngena pekayan. Nyendia kediri nganti penatai ramaung iya ka disadang datai ni maya nyena nemu sida nya tadi. Tang nganti pia meh nya kai ke nemu pada padah ngenoi iya lalu. Kitai ka ninga lagi keni ko munyi cherita sida nya ho. Ya. Anang minah ke bukai ya. Ya nyalai datai te rumah jampung lalu naban kuchuk iya tama ke bilik lalu dasuh iya beri makai dulu. Ensingan pan. Sambil nguai mata iya kelabuh nyabak da dui ngenah ke seduai menyadi nya bakai. Pia jari nyungkit asi, pia ai mata iya ke berai labuh. Sinu ati ke anak iya ke udah puni nyamah tayu da maung. Iya mega sinu. Tang gaga ga meda seruai menyadi tadi bisi datai. Te baka ka nepadah ka ga penatai seruai menyadi nya. Nyadi ngimbai kuta ti alai nyimpan berdai api nang enda ngetu ngetu didu aku orang. Nya alai nyu tampak terang utai nyedia da semalam malam nya baka nya. Sida enda nemu remaung nya deka datai tang enda nemu ni maya iya. Nama enti bejaga meh kenu sida dia wai enda mejam ke bulu mata beganti ganti ganti sembarang ka buntau ngerebah ke diri dulu udah betinduk enda lama engkat baru ga. Nganti orang ke benung jaga tai nya tadi nganti orang ke udah jaga dulu. Danti sida negung nadai ga remaung nya negung. Semalam-malam nya sida bejaga nganti raung nya ke tai remaung nya ke bisi datai. Iya murun dini hari dalam. Urung iya pukul dua pia mah. Ti iya baka jam kitai diatu. Sepi sida akan berenyut tanah. Peda sida tu perchi utai ari pulau kemayau nyampung nya tadi, seberai rumah sida nya. Utai nya tak baka api, terebai ensayar nuju rumah orang sida nya lalu begau ninga nya. Ooh, jaga kitai nyai datai sedia, endang ari tang ka. Ku jaku mensia mayuh, Enda patut, nama nadai negung da. Selama tu enda tau enda meh munyi da maung, mesti negung iya enti datai, ku bala kedua. Anak iya, iya baik ukai, baik enda kini kitai enda tau enda sedia kitai. Ni kitai nemu nama utai nya? pia ku Sigau, jaku. Enda terebai mutai kan sayar baka api nya tadi tu eh. Enda peda sida ai tak musin di rumah. Sekali bepusin peda tak ias. Nadai ida peda sida ai agi. Orang pe lalu baka bengap udah nya berening ke langit. Perening ke iba kanan nadai utai ayan. Nya alai sida ai lalu meresa ke uta. Peda nadai ga rusak. Nadai bisi bekau ke rumas utai. Tang sida nadai ngilik berdai ke dalam nyin. Ragai ke bediri atas kota nya tadi nadai ngasai ke kota nya bisi berebut, bisi kekebut, bisi gegoyap apai indah. Ku antu nya deh, enti iya mawan dah patut iya bansa nya, ku sida. Nyadi kilat seduai tenggung sama mega enggau orang dia tang seduai menyadi nya nadai memunyi beratika ulah orang ke begau meda api ke ensayar terebai ari langit nya tadi. Nama utai nya nyinal diri peda agi? Pia aku sekeda ga bejaku nya tadi. Tanya siku nama nya sida betanya betanya sama bala enda nemu kini ka penua. Meda utai nya nyau nadai agi ayan dia sida ti jaga pan nyau jenuh baru. Api lalu ditugong ke sida mau agi. Nyadi hari malam nya tadi manah endar ga. Bintang amat baka ke dara da langit dia nyep ke belik. Lalu pia mega duma ke panchar bulan terang. Taja pan mensia ke adeh nyau majak jenuh tang sida iya enda seruran be jaga bari hari-hari ngaika utai nya tak gan dia tak nyengenda nyerupa ngerumpan. kuta Pilan Pisang Lot Kalong nya tadi. Iya mega ra maya ambun tuai nurun ku jaku tuai deh. Urung iya pukul tiga dini hari meh nya kini ti ajang kitai diatu. Nya baru sida iya adat kinyit ninga munyi ngeremau negong tunga ke tinting Bukit Batu. Bukit Batu tu uma sia penyawa ari rumah sida Chigau. Enti bejalai engka tak pus hari baru datai din ku orang. Nyadi nyawa rak maung ke memunyi iya tadi betangkan-tangkan lima iku nedinga sida iya. Nya baru maung datai sedia mega kitai. Pia pia ku orang ke tuai, orang palu begau sebarang ke nubung ke kayu ngagai api lalu kiruh ga nambah ke kayu ngambi ke api nya tadi mau lalu terang ti. Api nya lalu dipanjah seda iya ngena minyak pagi ngambi ke jampat agi terang. Nama deh ukai main meh penerang api nya tadi laban api ke nyu didupka sida iya nya tadi ba tengah laman lalu ditambahka panchar bulan di langit dian mega. Seduai anang tu semak anang tu bangah kitu ke seduai uchu manah seduai niki ke rumah kian. Pia aku Jampung madah ka kilang seduai Tekong. Teh. Kati ko ku nuai enda rumah dia nya. Ukai nya bisi meda utai enti ari dalam rumah. Ko seduai menyadi nya nyaut aki seduai Jampung nya tadi. Enda uchu. Tu ukai dikena kitai main tu. Utai ti dilaban kitai tuan tu nemu seduai ukai ra maoh sapa tu. Pia paki seruai japung ke bejaku baru. Nya ke nuai enggai ira ari ake laban ka meda ira maung antu nya enda kala meda utai ke dikumbai orang ira maung antu. Enggai kira lu enda meda. Pia ku seduai aga nyaut ake seduai baru. Ba aku seduai empu muchok. Seduai amat keraan nya. Tang anak enda bejaga-jaga seduai. Anak enda nyaga diri enggau manah. Tu ditu seduai, ari belakang aku tu. Ditu kitai tiga semak pun engka tu. Ku nyampung ka madahka seduai nya tadi. Aaa dinga tadi orang panju baka mengir mega. Dia seduai nya tadi lalu bejalai semak-semak ke ati. Tu, tu, tu, kitu, kitu, kitu. Ku aki seduai iya. Eh, enda ibuh apa aki. Paiak utai tu chukup terang. Enda peda magang utai. Lagi iti kitai belalai ba teruk bansa nya, tusah enda ari kitai meda utai. Tu nyamai utai Ketambak tu aki. Anang. Ngagai utai ke terang agi nyin keti tiga. Din nya mai diri agi nyin utai ke terang nya. Pia ku Tegong bejaku. Dia tudah jampung. Anang ke iya ka nitihka seduai menyadi nya ngagai utai ke terang ku seduai nya. Iya tenyung ngasuh iya tenyung ketut nudukka diri ngimbai pun langgang tadi. Nya ku Bila enggau seduai Chok lain meh seduai Ken. Ku na aku. Pia ku iya, ngumak diri lalu seduai menyadi nya ngagai diri berani. Legi sepi serai ichau enti ari menua nya datai. Ku nyampung membuat dia alai. Nyadi sekumbang sida ke nganti penatai ari menua nya tadi amat da betegetar keduwa sebarang kena kala mindah ka. Tambah mega utai ke deka delaban sida nya ukai tak jelu remaung sengapa enggau sigi tak entu remaung ke nemu terbaik endang remaung ke selalu ngachau orang, selalu munuh orang. Ukai berapai ko orang udah mati dibunuh sida bujang berayun ngelit chelum nya tadi sida menyadi iya, ku cherita. Tiga kali nyawa orang Mawang nya nyeru diseberai din ba Bukit Batu nya tadi dinga sida iya. Udah nya dunya tak senyap. Sunyi udah nya tadi. Malik sida ke langit dia sida tepeda ke utai tak betekejap. Terbai betangkan-tangkan. Tena bulih kejap mata peda terlalu terengkah ba atas perabung. Laban kemalam hari, utai nadai tentu nya ngalar peda semina ta ayau-ayau utai nya. Peda penu sida ke bediri ba tulang perabung nyen ta beketpur labuh lalu bebelat ari atap nya ke atas, meredup terengkas bela tandu. Bisi ma sida nya tadi bakal. Bisi ma kedua nya terus mati digasak ke remaung lima iku nya tadi. Abis orang ke jaga da perabung din sida lima nya pa lalu terjun ke tanyu ti. Datai di tanyu baka nya ga sida iya belaban ngurang ke nan ke tanyu dia. Remaung lima iku nya tadi enda ulih tumbuk urang. No. Enda ulih panta. Laban sida tu kekadang enda bejalai terengkah kaki. Tang metak baka ke terebai sida nya tadi begantung-begantung bejalai nya. Nya meh bala orang ke nguji deka ngelaban abis bakal sebelah tubuh ridang meh kulit belakang tudah tadi. Charik kulit perut. Rajai-rajai sebelah tubuh nya tadi. Sebelah tubuh bukai, sebelah pah, sebelah betih. Digasak ke bala remaung lima iku nya tadi. Terambai orang bisi pechah digasak ke sida iya. Nyadi mensia ke enda tentu berani ga ngampir lalu ngerari ke diri laban enda nemu ngelaban utai mensia nya. Telaban deh enda alah. Enda ada laban pan ti kitai agi nasit deka dai besambar ke sida iya. Nya meh mensia ke sebelah tanyu nyau beterauh betegaring ngenat ke pemedih sendiri udah dikeramat udah diperekuh ke remawa lima iku tadi. Ari tanyu sida lima nya palu terjun ke tanah. Laban kuta Kalai nyimpan berdai nya dikelingi api kemau bendar, dia remaoh lima iku nya enda lalu terus merunsai ke kuta nya. Sida lima nya dulu nachah ke orang ke jaga ba tisi kuta nya tadi enggau semua orang ke dibaruh dia. Nya ga mensia mega magang nya dia. Bah, tang ka kiah anai ari ituan. Tu baru utai pia ku Tegong anok kilat. Seduai menyadi ko lalu betulak belakang ngelaban ira maong lima iko nya tadi. Nyadi orang bukai sebarang kendang sigi raja berani ngelaban maya dia. Kachap enggau demaung nya. Eka kebal ngamat au enda ga bakal enda ga telih dikeramak demaung nya tadi. Sebarang ke kurang agi pemerani sekeda nya tadi lalu ngidup kediri meh kini ketua nya tadi ba rali kin pia tu. Bendar sida deka mantap tauka numbuk demaung nya tadi tang meh lalu enda ulih. Enda masuk duku enda masuk sangkuh. Semua kereban ke dikena sida iya ngelaban remaung nya tadi endang ka nadai siti iya ke ulih dikena sida iya numbuk mantap tau ke nama-nama. Ba kedebar enteran sangguh orang nya tadi sebelum belah nya dia degasak ke remaung lima iku nya ni baka terabai iya ke pecah. Enda nemu agi pemayuh betemaring sebelah tisi kuta nya. Nyepi utai enda ulih dia orang pan lalu berengkah nyurutka diri. Bisi nya belalai sebelah baru rumah nya. Bisi nya terjun kai muka dua nya dah. Nyepi Diri nyau tusah ti nyau pedis meh lalu nemu daya munyi ke aku tadi nya sida nya nyau ngiga nyawa diri empu idup aja. Nyadi tudah jampung ke belalai ba pun langka tadi. Machu machu utai ngapa meh iya ari ari endur nya andu ai. Ari endur aka belalai nya tadi nadai itai nyengala pansut keluar ke Tachie enggau Remaung nya. Baka kitai ke main betundi tudah ati kitai jampung tu keli iya. Iya enda berani ngemansut ke diri laban ku ati iya enda raban pan enda menya uli iya. Dia raban sida ke nyaga kutan tadi enda bedau indah dulu ke ragai seduai sigau empu. Taja pan orang bukai nya udah ngerarika diri magang. Tang Kilat seduai Tebong bedau nanam diri ngelaban remaung lima iku nya tadi. Seduai iya laban ke berantu ne enda ulih ke ramak remaung. Sikar seduai iya nyadi nya dipeda orang. Nya meh bendar amat remaung nya tadi deka ngelaban seduai iya tang ne lalu enda ulih iya ka. Seduai iya pia ga lalu beda ulih mantap Bujang Berayun. Enggau nyadi empat iku nya tadi. Ai nyau kelama-lama sida ke belaban dia diorang meda siku remaung ke besai agi nya tadi. Telung kecit ngagai kaki kuta kalai orang nyimpan bedai. Orang endang nemu nya bujang berayun mata chelung ngeli jarang. sereta iya terentah dia orang perlu ngumuk iya. Tang meh, tak lalu enda kena. Udah nya tadi kita mengkecek mung orang ke dia meda kota nyatak teberumpang, teberunsai. Apo mati meh bededai laban maung nya pia ku ati orang ke meda nya tadi. Peda sida tang pansut meh maong siko ari dalam kuta nya tadi. Nadai utai enda ngusa besai nya. Remaong nya pan lalu berengkah betangkap ngelaban bujang berayun. Nyadi sida ragai enggau siga wei ke datas kuta nya tadi nyu abit pelanting labuh ke baruh ke. Sida iya lalu nyurut ke diri. Bisi nya niki ke rumah lalu nilik meda ari tandu. Bisi nya bediri ari baruh rumah ngemata kera maung ke berekat nya tadi. Nya meta belaban mah jelu ganas dua iku nya tadi. Nyena nemu agi nyup alai utai ba ujung kayu nya dah. Baka ke dep pangka ke biau balai endur seduai berekat bejamah dia. Ukai main-main munyi nyawa seduai iya berekat enggau pangan diri. Kali seduai iya ngempas ngagai baruh tanju peda temu abis tiang tanju patah. Nya meh tanju orang diha tadi nih. Engka bisi ke ngelima pintu nyu runtuh laban seduai iya kena nuju seduai iya. Nyau kelama-lama ke belaban dia tadi peda sida ari maong ke besai nya tadi Tak lalu menyadi nama nya bebali nyadi kitai mensia. Chukup ngena ngepan pekayan dikena orang ngayau. Kati ku enda pia daya genda buja lembau kemat tau menua anak tegung remaung sana. Kena liat agi dati buja lembau tu tadi, iya pelalu nang ka bujang berayun lalu dichekap sereta dipangka pia. Peda kenu ada ngelulur. Dilah ai pansut. Nya baru bujang berayun mati neh. Udah berayun mati, bujang lembau ke lalu malik ngagai anak iya dua iku. Peda temu seduai nya tadi. Benung begiling kaping belaban enggau menyadi bujang berayun. Puu mati manah aku dua iku nyadi enti pia, ku ati bujang lembau. Iya ke lalu chek ngesah seduai menyadi nya tadi. Agi dong sida anak? Ku iya nanya. Oh, agi pai. Anak Tusah deh. Kitai sama purih ira maung tu. Pia ko Tebong nyaut apai iya beja lema. Ti pia laban anak. Baik atu aku bisi di belakang seduai. Pia ko iya meransang anak seduai ari belakang. Sida tiga menyanak ku Nia Alu Berengka tang baru bebunuh betachah ngelaban empat iku menyadi bujang perayun nya tadi. Taja pan sida iya sama-sama nadai bakal, tang remaung empat iku nya tadi nyu berupai lelak endar daripada nyu ika nyu enda tentu dapat nama nya belaban agi. Sida empat pan nyu enda tentu sikar iga. lalu enda tentu ulih terebai baka ke udah. Angkat-angkat enda lama peda labuh ke baru ke tanah ti. Laban udah kelalu lelak deh ke bendar nya tadi ke terebai ke angkat kar hari nya deh laban menyadi sida iya udah mati madi tuai sida iya. Meda raun awang nya nyau lelak bendar dia Bujang Lembau lalu nuduk kediri. Iya lalu ngelak kanak ai dua iku nya ngelaban sida empat nya tadi. Ngelaban seruai nyadi nya liat nai ga laban kangai telih da pantap. Da tumbuk pan enda ga ulih. Meda baka nya dia Ujar Lembau nya berasai sinu iya meda anak iya dua iku nya belaban enggau menyadi Bujang Berayun nya tadi. Iya nemu seruai menyadi nya baru iya meh nya bebunuh ngelaban orang. Dulu suba lebuh ke rembus ba dadah umai orang nya lalu ti temu ku orang ka benung bepantap. Orang endang udah mayuh bakal maya nya. Nya alai nyamai delaban seduai iya tang ke sekali tu nya tadi utai ke delaban endang ka remaung rena-rena iya ke berantu nya. Nya alai Bujang Lembau pa lalu angkat anih ari endur iya ke duduk nya tu eh tak ada berap iya anak ke dua iku nya tadi lalu enta ditanggung iya ke tisi. Ditu dulu seduai Don seduai Nyululak. Awak Tako ga bebuti enggau sida empat nya. Pia da, ku Unyal Lembau da bejaku. Ya, nya alai bala mayuh kita ke menua ga meda cherita enggau ninga cherita tu diatu. Nyadi Tusun iya kedua puluh tiga tu dilengkaka aku ditu nyadi udah tu ila kita ninga ka tusun ti kedua puluh empat lalu bekeni ku gaya Bujang Lemau tu ngelaban menyadi remaung siku nya tadi iya nya Bujang Berayun nya kitai ninga pia ba tusun ke dua puluh empat nya ila. Nyelai mepu aku au. Bye bye.